Ameslay, mebla ma rriɣ tacbilt i yiwen yizem i d-ifka ǧerǧer, i yiwen yizem i d-turu Buzgan, wagi d lkolonel Muḥend Ulḥaǧ. Bdiɣ bɣiɣ ad bduɣ yessawal acku aṭas n wugad i iɛerḍen

Fransa tessawal-as ucen iḥercen le vieux imdukkal-is ssawalen-as amɣar meḥsub amɣar azemni imi s kra n wanda tekres d netta i tt-id-yefsi si 1958 d asawen Teẓram akk di ṭrabli n Lezzayer, Bumedyen, Bursuf d yimeddukkal-nsen rewlen ɣer tlisa n Lezzayer anda ttheggin iman-nsen ad d-kecmen ɣer Lezzayer asmi ara tt-id-ḥellin Yeqbayliyen i d-yeqqimen deg durar d imuda Ḥala iqbayliyen ddaw laɛnaya n yimir-nni n Muḥend Ulḥaǧ, d imi Fransa thegga-d ayen meqqar taxasabit-nni jumelle, l'opération jumelle, i wakken ad terẓ tamurt n Leqbayel deg uzagur. Ar ɣur-s teddes tebrez, tegra-d tmurt n Leqbayel la tettnaɣ, ma yella ay yella tɣeḍl-itt, dayen Fransa dagi ara teqqim ulac wara tt-yessufɣen. d acu ay akken i tt-ndin lkurunal Muḥend Ulḥaǧ ifaq-asen. Fransa tuɣal am akken i s-yenna-win d ṛṛay aseṭṭaf anda tt-tendiɣ d nettat i tettaṭṭaf. Muḥend Ulḥaǧ yekka-d nnig-sen s tiḥerci, s tigzi, s tirugza d yiseɣ. Asmi d-teffeɣ Fransa, Ass n tlata yulyu n useggas n alef u tesεemya u tniyen u settin, le trois juillet, ayagi aṭas ur t-neẓra ara, ilaq ad t-id-nini. Mi akken ruḥen ad ssalin assuǧeq-a zzayri di Sidi Ferruǧ, kkren-d yimḍebbren n temnaḍt Tadzima de la zone autonome d'Alger, nnan-as i Muḥend Ulḥaǧ, d keččini ara yessalin assuǧeq-agi n Lezzayer. Yenna-as, a wladi, zwaren-ak imawlan n wakal.

Xelqen-d ayen umi qqaren l'UDRS di terbaɛt-nni n Tizi Uzzu, le groupe de Tizi, i yettnaɣen mgal tarbaɛt n Wejda, i d-ikecmen ṭṭfen tamurt s yiɣil bessif s ddreɛ. D nutni i d-iheggan usu i ara d-yekker l'EFFS.

ay atmaten mačči akka i tella muḥend ulḥaǧ iruḥ ɣer tlisa akken ad rren akin lmaruk s ccwar d lamer n l'UFFS msefhamen d akken ad sdukkel akk iɣallen n lezzayer ad rren lmaruk akin si tama niḍen ben bella ma yella kra n umeḥbus ad as-d-iserreḥ wa ad yaɣ abrid n tugdut d akka i tella tidet muḥend ulḥaǧ ur yexdiɛ yiwen muḥend ulḥaǧ d argaz

Yenna-yas ad neṭṭleɣ di taddart-iw di Busekkan. Yenṭel gar ijeǧǧigen, d ijeǧǧigen n tlelli, d ijeǧǧigen n Kisa, d ijeǧǧigen n Tirugza. Acuɣer i d-bdiɣ awal s Muḥend Ulḥaǧ? Acku ɛla xaṭer aṭas n wigad i yekkaten ad cemten irgazen-nneɣ. Ayagi yekka-d seg wakken amezruy-nneɣ, listwar-nneɣ, Mačči d nekkni i tt-yuran, uran-tt s wiyaḍ, ɣas nella deg umezruy di listwar, nella s tmuɣli n wiyaḍ, uran-d fell-aneɣ akken bɣan, walan-aɣ-d s tmuɣli bɣan ad aɣ-d-walin, werǧin d aɣ-d-walan akken nella nekkni. Acuɣer ayagi? Acku nekkni s Yeqbayliyen neɣ Imaziɣen s umata, ur nessaweḍ ara ad nesbded awanek anniṭa, aɣref, War awanek un peuple sans état ad yidir ddaw uḍar n wiyaḍ. U mi ara yidir ddaw uḍar n wiyaḍ, d wiyaḍ ara yarun amezruy-is deg umezruy-is, ḥala asemẓi ara semẓin deg-s, ala cwiṭ ara cemten deg-s. Ayagi nwala-t di tnayen u settin, teffeɣ Fransa tekcem-d Lezzayer, d Lezzayer taɛraqt tasnislemt i yuɣalen deg umkan d Lezzayer tafransist, temḥa isem-nneɣ. tbeddel udem-nneɣ ad twalim amezruy unṣib d acu d-yeqqal histoire officielle n tmurt-a ma ideg la irumyen qqaren aɣ imezwura neɣ li golwa nos ancêtres golwa wid ad d-yuɣal deg umkan-nsen tarbaɛt n wejda qqaren aɣ imezwura neɣ d aɛraben nos ancêtres arab amezruy-nneɣ bdan-t-id si lqern wis sebɛa mi d-kecmen waɛraben inselmen netta di tidet amezruy-nneɣ iẓuran-is ddan aṭas deg wakal Eflalin asmi i d-eflali talsa l'humanité. D acu neqqar deg umezruy-agi n Lezzayer? Neqqar d akken Ɛuqba Ben Unafaɛ d argaz n yergazen, qqaren-as radiyallahu anhu, netta i d-iẓedmen ɣef Tmazɣa i wakken ad aɣ-yerr ddaw uḍar, i wakken Ad nili ddaw uzagluz, ma yella d Kusa yella d Dihiyya, i d-yekkren i wakk ad rren lhemm akkin, ad suffɣen amenkcam, ad ḥerzen Tamasɣa, qqaren tamurt ur ttuzur trahen, wigaden-nni ssakren-aneɣ-ten-id amzun akken d-cwaṭen, ass-agi timdinin s timmat-nsent i mufkan isem n Ɛuqba, ma d Kusa yella d Dihiyya, ttwaɣunzan deg wakal i yi-d-ḥrurin, ttwaɣunzan deg wakal ifisasen n idammen-nsen. D acu neqqar deg umezruy-nneɣ? La neqqar dakken Lezzayer-agi xleq-itt-id Limira Ɛebdelqader. Neẓra akk belli Limira Ɛebdelqader yuɣal yedda d Fransa. Yella d ameddakel-nsen. Fkan-as cak i Sara Légion d'honneur. Urser d isrungi imi yedda d Fransa deg useggas n alef u tmenmiya u tesɛa u settin alef u tmenmiya u sebɛin mi akken i as-d-isawel Bismarck n Alman ad sduklen iɣallen-nsen ad rẓen Fransa. D acu s-yenna limir Ɛebdelqader? Yenna-as, Ḥadret, wa yesamin Fransa, win ara yesamin Fransa, D aɛdaw-iw, d acu i nekk-inu, win ara yessalin Fransa, yeffeɣ-iw ubrid ɣer Rebbi. Ma yella kra n temsalt i yi-nedmeɣ deg umezruy-inu di listwar-inu, d ass mi refdeɣ abeckiḍ n sslaḥ mgal Fransa. D wagi i d awal n Limir Abdelkader. Asmi d-yekker Lmeqqran i Ccix Aḥeddad, ssawlen-as i wakken ad yettekki di ṭṭrad.

Tamurt n Leqbayel tella d tamezarut d la Kabylie indépendante. Di Tocqueville, yiwen umussnaw n Fransa, qqaren-ak d netta i d-ixelqen tussna n tsertit, les sciences politiques. Ceggɛen-t-id deg iseggasen 1840 d asawen, akka ad sen-yexdem yiwen n rraf wala rapport ɣef tmura-agi ṭṭfen di Tefrikt Tugafa, di l'Afrique du Nord, Imsay ddeq fell-asent asmi d-yewweḍ ɣer tmurt n Leqbayel, yenna-yak la Kabylie indépendante. Ad nkemmel ɣer sdat. Asmi d-ilul ukabar amenzu, le premier parti kkaten ɣef tlelli, ɣef uzarug, ɣef l'indépendance, mačči kan n Lezzayer, amaɛna n Tefrikt Tugafa, l'Afrique du Nord, l'étoile nord-africaine. Ar ass-agi, deg umezruy azzayri unṣib, l'histoire officielle, d kra n yimazrayen i d-ttarrineɣ d Iṛumiyen, qqaren-ak d Messali Elḥaǧi i t-id-ixelqen. Ayagi d tikerkas, d lekdeb, xelqen-t-id Yeqbayliyen. Aselway amezruy, le premier président de l'Etoile Nord-Africaine, Lǧeffal Muḥemmed deg irǧen at yiraten amar ay amenzu le premier secrétaire général d Emma Chaamar n At Mṣebaḥ Messali Lḥaǧ wwin-t-id i wakken ad d-awin yis aɛrafen d acu am akken s yennawin wwiɣ-t-id ad yeẓẓiẓen yeẓẓel iḍarren Messali Lḥaǧ deg wasmi yemlal Di akud n mya u sebɛa u ɛecrin, netta Ciki Barselan yuɣal s taɛrabt i yettargu, yuɣal ugar i yettnaɣ mgal Imaziɣen i yettnaɣ mgal Fransa, acku Ciki Barselan yenna-as lezzayer-agi kan ara ɣ-tafriqt ugar Frafriqt du Nord ilaq ad tili d taɛrabt ur tettili ara d tamaziɣt. Irom yenna i wass ad ffɣen Imaziɣen d imawlan n tmurt, unamek ara ffɣen d wigi yezwaren amek ara ten-terẓeḍ. Tigi akk i d timsal i ilaq ad tent-nẓer. Iwakken amezruy-nneɣ ad ibedd ɣef tidet, ilaq ad nili ɣer yiman-nneɣ, ad nesbded awanek aqbayli un État capi. Ma yella i yellan nebɣa ad nili d nekkni, s iseɣ-nneɣ, s tmeslayt-nneɣ, s umezruy-nneɣ, d laṣel-nneɣ. Teẓram.

Nekni s Yiqbayliyen i wakken ad neqqim ddaw uzaglu n iɣerdayen-agi kan-a i iḥekmen, i yeṭṭfen tamurt n Lezzayer si tnayen u settin ar ass-a. Ilaq ad namen s yiman-nneɣ, ad nẓer belli nekni d aɣref yuklalen leqder, am nekni am iɣerfan n ddunit. Si alef u ttɛemya u ttsɛin ar ass-a aṭas i ibeddlen di ddunit. Aṭas n tmura i d-ilulen uɣal ad ttnaqamen taxedmet la concurrence imarikan d l'Occident s umata d utarab s umata ad neddem la Chine, le Brésil, l'Inde tugdut la démocratie zik ulac ur d-zemren ad d-yini marikan talatinit l'Amérique latine ad tettḥaz tugdut Ass-a yuɣalen-d d amedya c'est un exemple i ilaq ad t-neḍfer le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Venezuela imara ffɣent-d si lbaṭel uɣalen ar tugdud ma yella i yella iɣerfan n tmura-agi ssawḍen ad rẓen Lqid n lbaṭel akked ddel, ulac n ssebba i wakken aɣref aqbayli ur yettidir ara di tlelli. Ilaq ad namen s yiman-nneɣ, ilaq ad nẓer belli nezmer ad nili ɣer yiman-nneɣ, nezmer ad nesbedd awanek aqbayli yerna d win kan i d abrid n tifrat. Ass-agi, la nettwali ula di tmura n Lurup, aṭas n iɣerfan, les peuples, i la d-issuturen timunent, les catalans, Les Basques di tmurt n Lespagne, Groenland di Danmark, l'Écosse di la Grande-Bretagne. Acuɣer wiyaḍ sɛan azref ad sutren tilelli nekkni ad nettuɣal dima ɣer deffir. Ayen ilan d azref d leddar wa d lḥeqq ɣef iɣerfan-nniḍen D ayla neɣ ula d nekkni d aserfenneɣ, ilaq ad nelḥu deg ubrid n tlelli, u ad nẓer belli mačči s tsusmi n tguni ara d-nawi ayla-nneɣ. Ayagi akk yeḍra-d d abeddel di ddunit. Ula di Marikan yewweḍ Barack Obama d iɛeddi. I snat n tikkal d aselway. Di Lezzayer ulac akk d acu tbeddlen. Lezzayer bɣan ad snulfun, ak qqaren ma yella d Imarikan, aɛedda uberkan, nekkni nezmer ad nerr alaxer t-yeddren d Berzidan, wagi d Butefliqa. At waḥed Rebbi k-id-ixelqen, annect-agi akk yeḍra-d di ddunit, Mi ara d-temmuqleḍ ɣer Lezzayer, ad as-tiniḍ tamurt-agi mačči di ddunit i tella, mačči di eh, la planète Terre i tella. Ad tiniḍ sur une autre planète. D imcumen-nni i tt-iḥekkmen di tnayen u settin, i mazal ar ass-a deg-neɣ la gezzren, la rekkḍen, la neqqen, la ttakren, la tekksen fell-aɣ leqder d sser, ur mḥaḥden ara. Aḥeram l'Occident yekker iman-is ger icel d weksum di yal tiɣmert n ddunit. Rẓan Seddam Ḥusin, rẓan Lqeddafi deg udman Mursi ussan-agi iɛeddan. Ṭṭfen d Milosevic, nɣan Ben Laden, fkan-d aysi d Tibet di Lacin, wwten di Mugabi, gren-d imasen di la Côte d'Ivoire, di Centrafrique, di Mali. Mi d-muqlen ɣer Lezzayer, anda i tɛedda ṭṭrad aɣrim, une guerre civile. i yemmuten mi d-inaleɣ yemdanen ad d-muqel ɣer Lezzayer anda adabu azzayri yenɣa 128 ilmeẓyen iqbayliyen di tsut taberkant anda adabu azzayri yiwen i d-yuran i d-ixedmen yiwen wunuɣ n karikatur n Bouteflika wwent ɣer lḥebs arna nwten di leɛmer d-gren iman-nsen amzun akken Lezzayer-agi d lǧennet ala Ad as-nini lezzayer-agi kan-a times d lǧihenama yugaren tin yettraǧun di laxar. Nekkni i la yettidiren acḥal ayagi n lbaṭel i d-sersen fell-aneɣ, neẓra belli lezzayer-agi d lezzayer n tkerkas, n ddexnana-s, n txidas, d lezzayer n tukerḍa, n tlufḍa akked tussḍa. D acu neẓra d acu ur l'Occident agi yefka-d afus i Lezzayer. Myeḥwaǧen. Adabu Azzayri, Tufiq, Bouteflika d wiyaḍ. Neẓra mebla tayet l'Occident ḥala neɣlu ara ɣlin. L'Occident yufa-d tafuna seg ara d-yeẓẓeg ṣṣeḥra n Lezzayer. Ass-agi kan-a la ttfarasen

Xemsa iseggasen ɣer sdat, anwa i izemren ad yerreẓ awal n François Hollande deg udabu azzayri? Ulac, xaṭer neẓra belli Fransa asmi teffeɣ teǧǧa widak i nesdagi, teǧǧa wid ara iqedcen fell-as. D Fransa i iḥekmen ar ass-a n wussan

i wakken ad aɣ-tettneɣ. D acu? Ulac lbaṭel i idumen di ddunit. Yal lbaṭel yettas-d wass anda ara yeɣli, s lemra asemqaleb n wawal-is, lbaṭel rẓag isem-is, ma ifat yewweḍ ar ḥedd-is, ur yettdum ula ɣef yiwen. Adabu azzayri yeẓra belli d tamurt n leqbaylit amesmaṛ di tgecrart-is, ur yugad ara wiyaḍ.

Yesɛa lmux n wuccen ad d-ittaf ddwa. Lmux n wuccen d tamurt n Leqbayel. Kra n tikkelt, anda ara iḥulfu d yiman-is yehtuta, anda ara iḥulfa d yiman-is yenquqel, ad yesteɛmel ad d-ixleq imerẓi, imenɣi, di tqacuct n udabu, la lutte des clans, iwakken yiwen ur yettxemmim ara.

nitni nejban kfan tiqran ɣi ttefran nitni ẓran ken ur neẓri ɣas ad mmerẓen way gar-asen ur ttmerẓan ara amek ara d-ssalin tamurt ttmerẓan ɣef iɛebbaḍ-nsen ma ad yili yiwen iḥulfa belli ččan-as lḥeq s lḥeqni daɣ ččan i nekni ad as-yini ad d-ɣliɣ ar ṭabla ad yi-d-ternum ad tekkem d ayagi i ttmerẓan d aɛebbuḍ i ten-yesselḥawen. D acu? D kra n tikkelt i ara fken way gar-asen, ilaq ad d-afen wa ara fken d asfel. Wi ttaken d asfel d Imaziɣen. D izujal akk wid iwesken-tt-id di tmurt n Leqbayel, asmi walan Leqbayel faqen abrid-agi kan-a,

La nettwali iqbayliyen msakin ǧǧan tudrin-nsen di zuǧ alaf u tmanya neɣ rebɛin n lakulat n yimenza, 40 écoles primaires, iɣelqen ulac wi ara yeɣren. La nettwali ilmeẓyen-nneɣ la neqqen iman-nsen, wiyaḍ la iregglen ad ten-iǧǧuḥ-d di lebḥer, qemmren-tt.

i wakken-nni ad d-yili ubeddel, i wakken-nni akka ad k-ḥekmen ma yella uṣṣawen ad ḥrun tilufa n tmurt, ad d-asen wiyaḍ ad asen-d-izemren. Nekkni mkul mi ara d-yas lxuf, yettasen-d i wakken ad afu, ad yeṭṭef iman-is, ad yesɛu tasfert ugar n zik i wakken ad aɣ-yerǧu. Aql-i ad d-ilint tefranin neẓra anwa ara d-yalin. Ass-agi ad afu yebɣa. ad d-tezgi tmurt n Leqbayel i wakken ad ten-ssizdeg, imi yeẓra belli yexmen ul-is, imi yeẓra belli yumes, ifassen-is umsen di tuqerḍa, deg tafent. Walit kan ayen la iḍerrun di ddunit, di Lukran, aselway n Lukran nɣan meyya, yers-d ɣer ṣṣwab, yers-d ar ubrid. Nekkni di Lezzayer, bu tefriqa yenɣa-yaɣ mya d tmanya u ɛecrin, yuɣal d aselway-nni d aprésident à vie. Walit amgired, ar ass-a n wussan kan i d aɣ-yenɣan, ur ttwacareɛen ara am wid i d-ifkan anaṛ lameṛ.